Mbuya mono omorigereria ase okoenderera kobaera na Mwanyagetinga TV, ase omoroberi bw'oboremi na obonda, oyio okorentwe ase more nainye Nyasoe Obed, kera rituko ria alamisi, saa mbiri na nusu ya marogoba, chinsa chiaito buna bono iga. Rero, nao tore ime ya omochie obosongo, morigereria. ntoranda isiko buna tokoranda ase ebinyoro ao ao twachia okorigeria omorobe oria, naro nabo tore gati gati y'omochie obosongo, tore ime y'echiro ya daraja, lakini iga daraja ntobwate omoremi ororo, oyio okorete oboremi noe bore ase ake igo, atotebi ng'a ng'aki agendereire, naende ng'aki akonyara gokora oboremi bwaye gati gati y'omochie bwa obosongo. Ase abande togatwarigereria mono ng'a omo- omoremi otange abwenerete kobera aria risabu ime. Tiga totebie ere ning'o, erinde togenderere gochia motwe. Ase amarieta aiga nkorokwa Neville Ongeri Mogire, chenka nigo town iga iga noo ng'iboreire, noo nkiinerete, eeh nonye ngokora oboremi obo, tari oboremi bwoka inche na omontereba. Chinsa chiria mbwate ribaga nari ngocha nacha nacha korigereria mogondo aa ng'aki inki kere ororo. Ogosoa ikomi na ibere kwarwa ore ikomi na ibere, okobaiyia egasi ororo okorora ng'a tiga bweri iga chinsa chiria otari egasi ya abanyene eeh.
Igo omorigereria buna atotebirie nabwate ekebarua kende gi'okoba omondereba. Nogotebia ng'a tari tebetereretie okore egento ekemo gioka, nabo okore ekende kogokora noboremi ensemo. Ching'aki ching'ani naki gwatwarire omogondo oyo oo aase tore bono iga? Omogondo oyo oo nomwaka o kabere. Origererie iga iga buya, eye nesuguma yakinire aa, yagotirire naende eyende nabekire korwa onse. Korwa ase esuguma eye nere eyorocheire ebatima ebekire ime aa. Na ebitunguo ebi oroche aa, igo biakabeire ensemo eye eria, Ekero nabirusitie ororo nkabibaga nkabibeka iga, nabo buna bigokoria buya bono, eeh.
Ogosimegete ndoche kwao iga osimegete chinsaga nchiroo, mogondo oye kwao ndoche nobwate esuguma, nobwate chibitunguo, nobwate amaemba nonya rire erimo erimo, nobwate endania, nobwate risosa, nobwate chinsaga. baka egesare nosimegete ne rinagu, nki ekogera osimegete ching'eni echi chionsi pi ase amo? Egento ekogera ngosimeke ase amo neke, akarimo aka moroche buna kang'ani. Naende intwe tokoeiki buna abanto baria ba central ekero omonto abwate akagondo agasinini ng'aki abwenerete konyora, ogosoka gochia abwo buna erisiko kera omonto okagaa ng'a rero nesuguma obwate kwanyora kumbe ne rinagu. Riagete ne rinagu obwate kumbe obwate egesare. Omonto onyora ng'a kai ndochi ching'eni ime aria nchire omba kendire mana ekare aaria, eyio egoteeba ase chingaki chia bono echi nachi chindagera tobwenerete koria ase emebere yaito, eono.
Ebimeri ebi ande mbire goitana, nabo ore bagoteba ng'a ekero okobeka amo gose okoburukania bionsi, kemeri kende nkeri goita kende. Ekiagera esuguma ero buna nyerocha, egocha kobera engaki entambe, ebitunguo ebi bire iga iga ebire ororo ase engaki enke. Bono igo tindi konyara konyora ng'a mbinyare goitana kera engaki kera ekiaye kebwati engaki yaye, eyono. Esuguma eye ekero okogesa ekero kwagesire ndoche nere eye ere enyinge, ng'ai ogocha kwaira ng'ai ogocha koonia ne chiro yadera chia gose nkoira ore ande nande. Yaya ekero esu chere eye ngocha esuguma eye ekero yaturwa, abange nabo babwate ebibanda agotira, abande gochia daraja maate aria nabo bagocha batua baira bachia koo koonia nabarabwo. ee.
Igo abanto okonde naba nsa nsa. Nsa nsa daraja mbiri. Lakini buna ande ochio nabatangasa naye neredi rero mambe ng'a esuguma teka eyo, nabo orache onyore egocha gosoka gochia isiko ya gusii naende. Omogondo oyo oo ngosima ekero ore obuoyo sa ori ne etown gati tore, obuoyo gose na obwe ng'ombe okobeka gose na obwe chingoko, mboyo ki ogotumeka? Nanchete ogotumeka obwe chimbori, ekero naakire ebitera nyore na egento ntagete gosimeka na chibaini nonya na echisaga chiria oroche aria. igo nkorasiarere obwoyo boria, nachire ewiki eyemo iga, namanya koruta obo obotugoro. Igo obo bono obo obwoyo ng'anchete kobeka aa, na obwe chimbori, ee bono. Toigo tiri gosimekera boyo bwa duka nonya. Yaya oboyo bwa duka tindi kobeka, nonya na eriogo rioka ria ogoaka o ching'eni echi ndiri goaku riogo, omonto araboe ng'a akoenda koria ching'eni onga eria agasimegete mogondo aria nchibwate eriogo, yaya emete nere aria ngosunyunta iga, nanyeburukani mache iga nasiarera, tochi nonya na obororo mboria. Ororo mbuya. Ee.
Eng'aki okorete mpaka oo esauri nkorora abange baito abaremi togochiera risiko abande, bagoteba ng'a riria bagosimeka kegima basimekire oboyo. Aye nende egento kende nagania okoboria, sukuma eye osimegete neye chimbande gose neri obotuko bwe duka? Nsimerete ye chimbanda, ee neye ye chimbanda eria eko tochia buna eye etambete, nere eye bono eranetie abana baye ense, oria ogoteba omogusii agoteba ng'a, ngekwanyora akababa gokoroba naende gokabutora omotwe okairania ororo. Na kwakang'eranetie ororo. Nchiigwe kora bwancherereti esuguma ye chimbande kobua eria yende y'ogotuba. Eye ye chimbande ekobea entambe naende ekomenya emiaka. Ee, teri teri koba omogaso, kera omogaso ore ororo nabo ere ororo, nabo onyerochi nabo onyerochi buna ere ororo. Lakini eye eye yende ye ye ye y'egesongo iga ekoborera engaki enke.
Ase omonto oraganie korosia omogondo buna oyo, etaoni gatima amaremo taiyo, ng'aki gwagorete okanyora akagingo akaye etaoni gati. Iga iga omosani one ontebeti kore abwo, nkamotebia nintagete korema ekiagera ntwe omogaka ominto naye ochete akarara nagatuirire omogondo kare, ntwe tore abake. Oteebie ng'a aganda aka buna aka iga obwenerete gosimeka gento gete, bono inche nkeiga korwa ase omogaka ominto ng'a ase araire tabwenereti korara, abwenerete gotoka ororo productive yakora, erinde kera omonto onyora ching'eni. Bono buna mwane tori kogora ng'eni, igo ogotira gocha iga baa baenda bachia koria nyomba. Mbuya mono sana. Morigereria, kwaigure bono ng'a nonye omonto kamentire etaoni gati. Onye kobwate akagingo agake iga, nabo okobeka ching'eni gose obeke kende gionsi ekio oranyare gosimeka gose gokora oboremi. Ekero toratimoka ase nini tomanye koirana kogenderera na omoroberio.
Ekero ogochaka oboremi bw'ebitunguo, egento egetang'ani obwenerete gokora, nigo okoenda orosie enasari, enasari okorosia, ekero kwarosirie enasari ere raised, we call them raised beds. Ekiang'ete omoondoko ng'a ninsimeke egento korwa iga aa seito geike ng'umbu, lakini nanyorire ng'a kera egento nabo gekonyarekana koeta omoyo.
Mbuya mono ase okoenderera koba naintwe ime ya Mwanyagetinga TV. Inche Nyasuba Obed nigo nkorentera omoroberi bw'oboremi na obonda. Rero buna tore ime aya omochie obosongo ase ensemo ya Daraja, tokorigereria oboremi bwe ching'eni na omoremi oito omogeni oito okorokwa Ongeri. bono ekero okorigereria chibesa kwabegete mogonda. ang'eire ng'o iga chiabenge. Ekero naransete korema ase aya, nigo nachiete echiira aria, abang'ina bagampimera obotu ebitunwa ebiiii ebisabe ebi, nabo biang'erete ang'e chilifu ibere. Eyio ekoorokia ng'a ase chilifu ibere, engaki ere nogo no nokonyebutora nagooo ekero togo ekoa korwa mogondo, mpaka engaki ya bono okonyora ng'a chilifu chiria ibere chiiranete kaaare. Ekero ngoteebia abaremi baminto ng'a mbabase koira ng'a oboremi ebagochia gotwara chibesa chinyinge bamanye koira omogondo, ebitunguo ebi bioroche. Igo nachiete nkagora echiro siringi mia mbiri chioka, ee buna obiroche omogondo aa. Ekero nabigora mia mbiri, ngacha nkabisimeka ensemo, bikaama bikaama ekero biaama bono ngacha kobiiya na ngansa gosimeka, nabio biroche siringi mia mbiri. Okobiiyora ninkagerete mbigosokia mia mbiri. Igo biraetare chibesa echio. Ekiagera nababee birabwate ng'a rituko ri'echiiro ng'a erenge akorete ki? Rigori ng'a kirire. Lakini nimaete ng'a omanyene mia mbiri chionsi chiakorire ki? Chiaasokire korwa ororo. Na ase amang'ana agokora egasi ya mogondo, nkonyora onde mpaka chibesa nkoraakana abanto b'ebibarwa barakora goetera ase ching'eni echi koonia. Ee bono. Naki ogoteba ng'a ching'eni echi ngweakanera chire echiiranerio chiria kwabegete mogondo, naende nago chikonyara goakana omo omonto bw'ekondo gocha gochiburuka. Chiairaneti kare.
Bono igana okonya koragera ng'oro ng'oro oteba ng'a genda onyore aria ekio okonya nakio okoria, chiiranetie kare sana. Iga omoremi baminto mbabase koteba ng'a abwate chibesa chinyinge amo agoansa gokora oboremi, yaya abwo torang'ainane ekero togokora igo, eh bono. egento kende nabanenkobori nobegete chii nobegete chindania. amo ne egesare, naki ndoche ogate esuguma ribaga rinene na ebitunguo, ninki ekero gwakorete igo? Egento kiagerete esuguma eye, egento ekero nkonye aa ribaga rinene na ebitunguo, esuguma kwansa ekoire amatuko amange, ebi binde bire bia amatuko amake. Ekero nkorora ng'a ekero bikoire amatuko amange, na efaida ekare ororo, nabo okorora ng'a esuguma eye naye tware. Kobua egesare keria, gose rinagu, gose endania, na enderema eria ekare ekona aare, na gegoera nabegetie esuguma enyinge na ebitunguo. Ekero omoraka ere ore buna bono iga, erioba ritari buya, embura etaiyo, ng'aki ogocha kwa ching'eni chikuoma chire, gose enchera nere ogochirenda nchikwoma? Yaya, ekiagera chibecha chiria nkonyora korwa oro. Emarogooba na emambia onkoboka nagenda roche, nagenda inche nabwate china baria bagonkora chiegasi aa, twasomba amache, chioka chinsa kianda chi'amarogooba riria omogaso ochiire inse, twachiumorera eeh.
Na riagora chire ekieni ekiya iga. Erio oroche chire ekieni ekiya iga, naaaa na riogo riaduka tindagenda korigia ororo, ekiagera nkorigia ribu eri riaito ria nyomba, nari ngosiarera nonye na egechuni torochi iga iga. rigokori buya.
Naki naga ninkoborie ng'a abaremi abange nkorora bako abaremi abange ekero naetire ase emegondo naetire goeta goeta, bagocha bantebia ng'a barabwo bakorigia amariogo y'eduka abakoyo abaremi abange bakorusia amariogo ase chiagrovet bacha basiarera mogondo erinde gotanga ebichuni, obororo amo na amakonde. Inki gekorage kwao otari gotumeka amariogo ayio gwancha ebi ogotumeka riibo? Abanto abange iga bagoteba ng'a amariogo aria akorwa chiduka, iga abwate egento okoroka egesongo side effects. Lakini ekero okonyoreeee obegete ribwa ase kera kera omote bw'ekwerende, toikonyora binto ebi bire ororo. Oyo otagete gocha aa witness nabo agocha apee witness iga ng'a ochire ororire nonye ne rikondi erimo atebe ng'a orirorire, akobae ogotasiareree eriogo riaaa ri'egesongo. Lakini rende omanye mbori ng'a abwo no togotumia ribu koo korosia kereee ebi bi ebichuni ebi bigosira.
Eranyarekana nobwate omogondo omonene kobua oyo, toebe gose na omonto okorema buna eke eyemo gose ibere iga ye ching'eni, ribu erinde mokonye. Eyi nabo rikomokonya kuringana na obotambe boria ararige, igo ngoeta chihoteeli imaamaaambi iga, nakusanya rinyinga rie chirono na egunia eyemo. Erio egunia yamo ekana aria ere namagocha goansa gosiarera yonsi, tari besa rigonkosti. Igo nkoenda, bang'e bosa okoba nenchera eyemo yokora ki? Yokomeka omogondo obe fertile, naende ense chinde naende nonya ne eriogo. Omorigereria, kwaigure bono buna atetebirie, ribu nenchera eyemo konya nonya mbare boteria saburi mbabwati ase bagotuguta gochie, rika bakorituguta, gose barisibie namache gochia roche. Ribu riria ogosiara gochia isiko aria, rinde amache asibia, rinde rianda gose ng'ai chioteri goeta goeta, ne chinkaao ao, nonya ne chisukuru ase niba isukuru ao abwo mbabwate enchera bakoroseria abana endagera, ribu rigosoka ne rinyinge, ribu ena rire mogondo igaa, buna ondorete korigereria igaa, ching'eni echi nchibwati nonya na obororo, nonya na ebichuni biria bigo Tororo mbiyo, ng'a nabo okosoma egento ekemo ng'a tari lasima omonto aende eduka. Tororo. Nabo ogotumeka chinchera chia abene buna ribu, na obwoyo bw'egenka, obwoyo bwe chiombe, obw'embori, chingoko, nonya na ebisusu onye gotugete, erinde oroserie omogondo oo, tokogenderera na omoroberio omoremi. kwaogaa bono omochando oria ogoetera omonene omonene orori oyo, Sauli igaa netaoni gati ime ore. Amasakara aya bakooni korwa echiiro, nigo okonyora riria embeo yachire ekonyaruta gocha mogoonda, lakini ninkorete egasi enkong'u y'okoboka na korusia. Emambia eyemo kera emambia nkobokera ande aa, ngocha mambia ikomi na ibere. narore amasakara ayio nanyarusie, ekiagera buna okonyatiga akorara ase aria, naende rimache biacha gotonya ororo mbiri gotonya oo, igo okoyarusia ororo okoba, agokonye tabasa gokoumia ase ayio, eeh.
Iga amasakara naro omochando omonene obwate. Amasakara naro omochando omonene.
omochando bw'omanyete ntobwate mwanyabanto, nasande ngotebiwa tore ng'a mwanyabanto ndire bagocha ba omonto arase gocha kwao aye ching'eni kero otaiyo, nchera ende ng'aibe. Ee, nkwaa bare, onyora chingaki chinde ekero chiaaa akaba asegete nare abagogete moino aa, nabo gwacha kwanyora chiaira, kwachasi chinde kwanyora chimbori chire ime. Oyomo nonya oyomo chando onde okabere ne chimbori chire aa, ne chiombe chire daraja mbiri, nachio okonyora ng'a otagite etiba kong'u, nogocha ochinyore chionsi pi mogondo chitumogete ororo, chiriete chigari ororo naende chigatumoka ororo. Eono. Igo enche egenchere orwaneti omochando oino okogita buya. Nokogita buya, na kogoroche ebinto ebi birigentete mogondo aa.
buna togendererete nomoroberio omorigereria, nabo okonya gwesemi buna nonye komenyete etaoni gati, ande onsi ase ore onye kobwate ase enchera oranyore akaginka gake iga, nabo okabeka ching'eni nabo okobeka ri rinagu nabo ogotuga eng'ombe gose embori gose ebisusu gose engoko. Oboremi mboka neti ng'otware chieka Chiribu omanya gokora, nabo okobakorera ande onsi. Bono ensemo ya oboremi niga ere devolved gose eri bago yaani yachete ase chiserikari chia egenka. Inche na nere Kisii county yabakonyire gose yachire kobabwate ase buna inwe abaremi ba more etaoni Gatima. Yaya, nanya korora. Gose mbamaete more igaa kwanza. Ekororokana ng'a mbamanyeti, lakini ki bagokora egasi yaye, na abanto bagocha baratenena chimbago chiria bararigia bate ng'a ebinto ebi karosie riima, lakini nanya konyora omonto ogocha koboria ng'a ki, ng'aki gwacheta, ngogokonya onye mogokonya ki toragokonya, tinanya konyora omonto ogochera. Ee bono. Ababisa mbaria bakorokwa ng'a extension officers, baria bagocha bagosemia buna bono naye ore etaoni ime aa, Abanto ake baragoseemie buna ching'eni chiao ogochibanga igana igana iga, mbanya gotoma ogocha kwao? Yaya nanya kobarora, yaya nanya kobarora. Okobori kwao nkoroki? Bare konyara bateme na etabang'a niga bataronsi pi, barorere abaremi, babatebie emechandera ororo nenchera eyemo yokobanga egento kebwentokebangwe iga, nabo toranyore ng'a Ase ake nabo okonyora kwanyorire amapato korwa ase ayio ogokora egasi eyio ogokora. Eono. Ande ake abasae mbare tobwate bare etaoni iga nkorora abange, abande bairanire chipigipigi, lakini abande mbare ororo batara baria batanyare kogora epigipigi, gose omonto are ataragore abariike bamokorere. Bagochia kobatebia, omonto akamotebia egasi y'oboremi nengiya, oteba ng'a yaya oboremi na obogundo. Abasae bande mbaroo nabarabwo bachiire esukuru lakini mbaranyora kibarua, inki kware kobasegeta? Nare kobatebia ng'a ase ake nabwo noyo chibesa chire, arue ororo erue ororo abeke chinguru chiaye ororo, nabo akonyora ng'a okorikwa kweri nkoisaini, akore egasi yaye iga eramoisane koba okorikwa. Igo ngotebia abasae Chetinde mosae na omogaka, nibwate efamilia, gotebia abasae bakore esukuru, bakore chiuniversity, mbache konya koganya ng'a bache barikwe egasi. Tiga barabwatere eywo, nere na enchera eyemo ya okorika, ekiagera onye ore mogondo iga nkoraa abanto ekebarua, na inche igo timbarigeti, nkobatebia ng'a inchuo moende moae, baenda baire echiro baonio, bareta chibesa, igo timbarigeti na inche. Igo nkobatebia ng'a, mbabasa korengera ring'o ekero riikirwe obisi, nario egasi, egasi na omogondo na egasi.

Ekero ogochaka oboremi bw'ebitunguo, egento egetang'ani obwenerete gokora, nigo okoenda orosie enasari, enasari okorosia, ekero kwarosirie enasari ere raised, we call them raised beds. Ekiang'ete omoondoko ng'a ninsimeke egento korwa iga aa seito geike ng'umbu, lakini nenyorire ng'a kera egento nabo gekonyarekana koeta omondo.
Eh, bono buna twagakwanera igoro y'oboremi, ngokoberera akong'u nkonyora obuoyo, ogwancha eyio ng'a ribu nabo ogotara chihoteli, bakoa ribu riria riba chimambia goeta, obuoyo rende, buna obwate obotumeka obw'embori. Obuoyo Kogenda ande nka nintugete chiombe, chimbori nchire ororo, naaaa nabaamate na barabwo mbabwate, nabatebi baa ng'a nabaa gento geke. Naretaa nareta mogondo, oboyo igaa nkobeka after every two months nabekire oboyo, lakini gosiarera rigwe ngosiarera rigwe after every one month. Nabo niga ninsiarerete, chitariki emerongo ebere na isano na emo naende ninche nsiarere erinde, ee. Obo tata goteeba ng'a igo nobwate egento nkere gekorokwa gesongo ng'a book records chi'omogondo oo ng'a tariki gati na eribu ngosiara. Ee nimbwate, nimbwate nindigete nse, nonya ne chitariki nasimegete esuguma eye nabo nkonyara kokoinyoria, gose nabo nkonyara goteebia omotegereri. gose omorigereria. Ekero okoriika obo, ekero omonto abua koriika nkorora abaremi bande tokoenda onye nebituma gwasimeka igo, nonye ne risakara riria ribwate enamba y'ebituma gwasimeka, gwatuguta. Nki okoriika oko nkigocha gwakonya ase omoremi? Ogo ogocha koinyora, ekero okoigora edayari yao iga, gwacha koinyora ng'a ensemo eyemo iga okonyori ng'a egento nkere kebwenerete gekorekane, naki ekorora okoriika nse, ee bono. Iga abaremi abatakeire batware. Mbabwenerete batware erecord. Yogotaka komanya ng'a ebinto basimegete nonya ne chiombe chiria babwate simegete babwate karia, nonya ne engaki ki chiasiareretwe ogosibigwa buna amariogo, bamanye ng'a ng'a engaki ng'a ning'aki agosibia eng'o nonya ne eng'ombe eye, eeh bono. Koria oriogochia kwao moino are magega ng'a kona nindoche emiongo ororo, ere emiongo ne risosa. Eeh nere ororo eeh ne emiongo nere ororo, emiongo ekero yamera, Nabo okobachera aane ng'o tari lasima ebinto ebi ntobwetie otooni, ndi omonto agocha oteba tabwati, nabo okomotuera na omwongo oyomo kwamotebia naye genda orie oigwe obwansu bw'omongo. Naende abaamate aba bara ng'a naende esuguma eye ekero ekwaigwa abanto nkorusia obariekerere naende barakororere ng'aki ng'osoete mogondo abwo, bagotebia ng'a ning'o. Bagoteebia, Nyare bose oete akwo amang'ana omonto oria gwatomete gose noria otatomete. Igo obwamate ombuya mbotakia eira ase egasi y'oboremi. As, eyo nere egana eri mono kabisa, egana eria obwamate obuya ase emeremo. Ase nonya nosusimegete ebinto biago gose kende gionsi, obwamate mbogana eria obuya mono. Kwanyorire obosemi bono mwanche omorigereria, buna obwamate obuya. mboganeirie ase kera egento togokora, konyora ore abande tobwate emegondo gose totugete eng'ombe, gekominchoria gekoenda mooo eyamate moino iga gekoruma nonya na egetuma, twang'e erio mana, iga togokorera ning'ora iga, toigwane kwanyora ng'a ebinto biasarekire. goikera abwo, nabo tokorigia okorora omoroberi orare omwancho omorigereria, korende ntarakora tiga ang'e omoremi ribaga. agoseemi naende agoseegete erinde naye otige goikaransa, gose konya korera ng'a timbwati nibo, timbwati bese, nchandegete erinde omotaka orore ng'aki ore esagare, naye ochake oboremi. Inche egento ndateebie abaremi baminto ng'a ekero okorete oirete chinguru chiao mogondo. Ekero okonyara gosaba nonya ne credit toyi konyara gosaba, omanyete ng'a nkoenda mogondo, kinteni nonya edageka ibere omonto ngocha aratebe ng'a ntweire esuguma ya siringi hamsini, igo kwanyorire ecredit. Aye oisaransete ka oganyete ng'a oganyete oche orikwe egasi ya obisi, ne chinsa osareti, ekeroo buna chinsa chikonya kogenda nchikoganyeti, na rituko rikogenda onyore na ogokina igo ogokina gose okogota. Ase oboke bwao ne chinguru chiao nki oranyare kwe kwe kwesomia korwa. Manya ng'a ase chinguru chiao nokorara kwao kore, gose noyo eng'eria yao ere. Komenta nayio, nigo ngotebia baria abarigereria ng'a daraja mbiri ki baranyore ng'a ng'enye mbabwatie ase bakare, nabo bagocha bandore, nabo bakonyora eriba, ne nenchera eyemo yokonyora edosi korwa asende, Erinde omonto agende atebe ng'a nachire daraja mbiri akanyora edosi korwa ase omonto okorokwa Ongeri, omoremi korwa etaoni gati ime ya daraja mbiri.
Morigereria, egento ndagosegetera oche ase omogondo bw'omoremi Ongeri, nki ring'ang'ani chiaye nchibekire mariogo. Ching'a chiria chinde tokogenda twara aroro ande chisiarere amariogo, abaremi bande agosiara eriogo rero. Ochia ao siara mambia, ekero goika saa ikomi na moja chiamorogoba, oe ching'eni okorentere echiiro, ogokonda ogochia goturia, chiang'ea gokoromenda, chiakorentera oborwaire. Echio ndagotebie agosiara ribu, nobeke oboyo bwe etugo tari obwe eduka. Mbuya mono ase okoenderera koba naintwe mwancha omorigereria, yatokora omoroberio ore aro, natogwakera mbuya mono ase okoba amo naintwe. Ase baria bagera omoroberio onyarekana, baria barenge magega y'ekamera, oyio noyominto Janet, na oyominto Maranga, nabakeire mbuya mono, na ase etimu ya Nsip ya Mwanyagetinge, genderera korigereria Mwanyagetinge nere etibi yao bw'esemi amange. Mbuya mono sana.